Os ych chi'n hoffi'ch chwaraeon yn gyflym, yn gystadleuol ac yn llawn sgiliau amrywiol, wel, dyma'r lle i fod. Cewch chi ddim gwell na welwch chi fan hyn yng Nghanolfan David Broom ar gyrion Casgwent. Gemau ar garlam neu mounted games yw'r gamp a mae 'na dros 100 o farchogion a merlod chwimwth yn brwydro i ennill teitl Penghampwriaeth Parau Cymru. Mae 'na gystadlaethau heddi i tair gwahanol oedran a does 'na ddim gwahaniaethu

train him up and uh, do it that way. Mae yna griw yn cadw llygad barcud ar y cystadlu, sicrhau chwarae teg, ac i wneud yn siŵr mae'r saith gorau allan o'r rasys rhag brofol fydd yn cyrraedd bob ffeinal ar ddiwedd y dydd. Maen nhw'n cystadlu mewn tri hit o saith. Os ydych chi'n dod yn gyntaf yn eich hit, ydych chi'n cael saith lawr i un. A wedyn ma' 'ne wyth gêm, so ar ôl y wyth gêm, 'dan ni'n cyfri'r sgoriau i gyd i fyny. Ma'r saith ucha yn mynd i Final A, Final B am yr nesa, a Final C am y saith isaf. Allan o'r saith pâr yn y rownd derfynol dan ddeuddeg, Sam Hopkins a Harri Horton-Barr ddaeth i'r brig i gipio pencampwriaeth gynta'r dydd. Mae'r ganolfan arbennig yma ar gyrion Cas-gwent yn un bwysig iawn ym myd y cyffyle, ac mae'r perchennog, David Broom, wedi blasu llwyddiant ar y lefel ucha ei hunan yn y gorffennol. This centre is here because of you. Well actually more because of my father. He had the dream way back

You know, you can watch them all day and they take it so seriously. And they're trained at such a level. You know, I was watching them yesterday practicing. They're going like the clappers, picking up these things off the top of poles. And, I mean, fearless. Yeah. And uh, talk about speed, they really do go for it. Does dim dwywaith fod y gamp yn un sy'n gafael mewn rhywun am oes, ac mae cystadleuwyr y gorffennol yn falch o gefnogi'r genhedlaeth nesaf bob tro. Be sy'n denu chi te at fyd y gemau oh, a'r garlam? Plant, maen nhw'n joio, dy fe. O'n i'n neud e pan o'n i'n plentyn hefyd, so wedi bod yn neud hwn ers o'n i'n 11, dy fe. Mae ffordd o fywyd, really. Chymod, ni'n mynd pob man, fan hyn, fan a, dros y... Wel, fi'n byw yn y lori nawr dros y haf. Pan o'n i'n fach, oedd y kids bach fel hyn yn rhaid o'n pony club, a oedd y plant hyn am mynd i MJ, ond nawr, Mae'r kids bach yn dechrau fan hyn, wel mae'r hyfforddiant maen nhw'n gael nawr. Erbyn maen nhw wedi mynd lan, wel chi'n gweld nhw yn yr opens, maen nhw'n mynd, maen nhw'n wyllt, bydd, bydd yr onfwyw o pobl ddim yn gallu reidio fel a jwmpo arno off cylled yw e? O ydyn, a mae rhaid bod y, y, y pobl sy'n mar marchogaeth hefyd, yn, maen nhw'n ffit ac yn heini hefyd. O, maen nhw'n rili ffit, ie, maen nhw'n rili ffit, ch'mod, a mae mor, mae'n sgil mor dda, Jyst i wneud hwnna, maen nhw fel, fel pe stentroiders ydyn nhw, maen nhw'n ardderchog. Ar ôl ennill y pum ras gyntaf yn ffeinal y Bencampwriaeth dan ddwy ar bymtheg, doedd dim dal Lily Antcliffe a Lottie Watson yn yr Hetiau Glas wrth iddyn nhw fynd â hi, gyda Ben Hopkins a Charlie Yates yn ail. Yng nghanol y cystadlu brwd, Mae gofyn bod rhywun yn gwneud yn siŵr fod y gystadleuaeth am y pwyntiau yn gwbl deg. Any clever cheating going on? Ah, we try and minimise it as much as we can, but uh, there are a few sharp ones out there. I'm lucky I've got six assistant referees who watch each corner and the middle, so I, I take an overall view, and, but I rely on my assistant referees to spot any infringements. Wel, dyma ni wedi cyrraedd y rownd derfynol i'r parau agored. y creme de la creme fan hyn yn cystadlu am y bencampwriaeth, a mae 'na dipyn o brofiad yn perthyn i'r rhein. Mae ras gynta' 'ma Iga Mogam yw hi, a mae ishe cyflymdra, ond hefyd mae gofyn bod chi'n gallu troi mewn chwinciad. Gemma, Mim, maen nhw'n wneud yn dda iawn. O! Camgymeriad fan'na. Na dreni. Ww, agos rhwng y melyn a'r gwyrdd. Ie, yeah, Gemma a John. A mae'r gwyrdd a'r melyn yn neud yn hynod o dda. Fi'n credu bod y melyn ar y blad, sef Dani a Katie Spencer. Cymdwr, goffa codi'r sbwriel. Ie, yeah. mae'r melyn yn mynd i chael unwaith eto. Y gwir dda hi fynna sef Charlie Sutton a Lauren Day. Dim ond un camgymeriad bach sy eisiau dwy ras i fynd a mae rhwng y melyn a'r gwyrdd. Yn y ras agored roedd y pâr priod Danny a Katie Spencer o Coventry yn gwisgo'r hetiau melyn, yn deall ei gilydd yn iawn ar y dydd wrth iddyn nhw guro'r gweddill a chael ei choroni'n Bencampwyr Parau Cymru i gloi diwrnod cyffrous o gystadlu.